Homai, hoatu waiho, ae ranei me whakahao. Taku taenga atu ki te tomo kāne inanahi, tata mai a Hēmi ki au i kī mai, Nō reira, Oni, he aha te whakautu? Me te, he aha? Ka rite tino mārama ki tana kōrero. Engari, mārama nō i te wā i kōrerorero ki tāua a Māori, ka puta mai tana, te wairua Māori. Tēnā koe e rere. Kua kōti koe. He he he. Nā tīmata taku whakaaro i pēnei nā, i te kura tūrua kāre e paku kōrero mō ēnei momo me pēhea e kōrero ai, me pēhea tuhia. Ā, tae atu ki te whārewahānanga o konei, Akarana, i reira au e oti ana. Whakaoti ana i taku tohu kia pai tai. Paku, paku kōrero mai ngā tāngata mō, mō te āhua o ēnei kupu, ēnei tūāhua me pēhea e mahi. I roto hoki i tā Biggs ētahi kōrero, engari kāre i pērā te whānuitanga kia ū pai i roto i, i te, tō tēnei whatumanawa, kia tika. Kia tika, kia rere. Nō reira, ā, ka tae anō ka tae atu ki ngā kūrereo i roto i ngā tau kāore nei, tīmata tērā momo whakamārama mō te aho o ēnei kupu homai hoatu wai. Hoi anō, ka huri ki te whakarongo ki ngā kōrerunga i te tīwī, i runga i te reo irirangi, Kātahi ka puta mai ngā kōrero homaitia, homaingia, hoatungia, e rā mō waengatia, ka rangirua anō au. Ko te mea tuna tikanga ko ngau aua kaipāoho mō te karere, he tōnga rātou ki te reo, ka tae ka rangirua au. Nō reiri, i whakaaro au, a, me rangahau, Hone, me rangahau e koe kia tatū ki roto i a koe tētahi. Ā, ara. Pai, hei whāinga māna. Nō reira i huri au ki ngā tōhunga weti reo. Tuatahi ki a Ray Harlan, ko wō mahi a, a Tīmoti rāua ko Te Whare. Nō reira e, e oku pāpā, he wareware nōku ki te mihi atu ki a kōrua. He nui ngā kupu kei te, ngā whakanikomiko kei te whakamihi i te tangata. Tētahi wā ko te karipe e tino hāngai i tērā mihi ki taua tangata, engari ki a kōrua, āe, he taniwha hiku roa kōrua. He ā, pērā ai, nō te mea he iwi kei ō kōrua tapuwae, he iwi, Kei te whai atu i a kōrua me a kōrua te tohu tō ko te reo, te oranga o te reo te take nō re mihi kau ki a ki a kōrua tahi. Me tēnei hō kōrua a Ray Harlow, a ana kōrero nei me ērā me whero ana, a i mua rā, He whakaaro ōna āianei, nā, i tuhia i te tau 2001 tēnei kōrero, ā, kei te kite koutou ōāianei, ā, kei te rongohia whānuitia rawa kupu e whakahāngu ana. Ā, kiri pāwera i tana whakamāoritanga i tā Kuruhi Pīki pukapuka, Me Ako Tātou i te Reo Māori, Pērā anō te kōrero, i roto i te reo tawhito e taea ana ēnei kupu hōmai hoatu me hoake, te whakahāngūtia, erangi horekau he kūmuri hāngu. Nā te tau iwa tekau tērā, me tēnei hoki i roto i te Nā kōrero a Moody te tohu kupu, te rarangi kupu, I reira te kupu waiho me te kūmere i rāngau, engari kare kore, karekau kore. Nā, ko Foster me ana kōrero o te tau 2017, homai hoatu, karekau he kumuri hāngai. I roto i te rerenga kōrero hāngai, me tāna ake kōrero i tēnei pukapuka āna, he tuhi Māori, Hoi anō, homai, hoatu, ā, kārekau anō he kare tāpiri atu e kūwiri hānga. Aha, aha pō kei roto i te regim kōrero hānga? Ka huri mai ki te tangata kei konei e mahi ana, te ārai nei, Rūrumara. E toru ngā kupu. Tona tikanga, ā, he kukuri hāngu. Engari ki te koutou? Kāre te kaha whai e ngāi, e ngāi, ā, ngāianei ki ēnei kōrero. Nō reira, whakaaro au, me pēhea au e rangahau ai i ēnei kupu? Nā, e whitu ngā paearu rangahau i whakarite e au. Me he, ā, ōku āhua neke tarapeke ki mua ināianei, ā, ka ū tonu ki tēnei kōrero. Ina kitea he pukawe, he pukawe e, he tohu tēnā i te rāu i te wai roto. Ina kitea te pūnoa e, i roto i te taha o ngā puku rā, he tohu anō he wai, he hāu i te wai roto, homai he, he wai roto, he hāu. Ko te mea tuatoru, ina kitea he pūmahi whiti i, homai i, e whakaaro ana, ā, Ko Rangirua, a, he aha, he aha i ia ai? Ina kite e Tūmurihāngu, pērā i tēnei ka homaingia ki a mātou ko ōu kaimahi. Ka, ka kohia, ka unuhia. Ina kite tēnei hanga reo he mea homai, ērā ka rārangihia, ka kohia. Ina kite te tai kūwini ingoa, ki a Tu ingoa te kupu, a, ka tuhi. Ina kitea te tai puireo, ka tuhi. Engari koina nga paeru rangahau e whitu i whakaritea me enei kumuri hangu, 17 nga kumuri hangu i roto i te reo Maori i whakahuatia ai e ngā tīpuna i te whānuitanga o ngā, o ngā kupu. Nā ānei ngā rauemi i, whaka, i meatia ai e au hei tuapapa rangahau. Ko ngā niupepa Māori i roto i te iwa tekau tau tērā, engari whakarau e nui rawa tērā Taku whiringa, kia tiki ngā niupepa i te rua tekau tau tuatahi, rua tekau tau waenganui me te rua tekau tau whakamutunga o taua iwa tekau tau. Ka huri hoki au ki ngā hautaka o te te pāpori Porinīhia. ā, taua mōheni i te aohau, me te paetae. Nā, kei te kite koutou i ēnei whika, nā nama nei, kite au ngā tau, mai i te tau 1842, ā, heke mai, taka mai ki te tau 1932, te tau whakamutunga o ngā niupepa Māori. Te hautaka o te pāpori Porinīhia, kei te mahi tonu tērā i tēnei wā, engari tīmata i te tau 1830. Aua tau rā, ā, Te Ao Hau, aua tau, me ngā kupu i kohia e au, mutu atu, a hui katoa i roto i te 134 tau, Nā me whero nei ngā kupu i tangohia e au i ngā niupepa, e 8,102 ngā kupu. I te ngā niupepa katoa, nō reira e ono noa iho ngā niupepa i rangahaua e au. Engari i roto i ngā niupepa 49, iwa, e tekau mā ono mano kē ngā kupu, engari ko taku mahi rangahau i meatia ngā kupu e waru mano, e waru mano. Mai ngā niupepa, mai ēnei atu rauemi, toru mano, whitu rau, hui katoa, tekau mā rua mano kupu. i āta tiro tiro e a au. Koinā taku tua paparanga, kai o Hemi he whakautu kei te rapu. Nā, ko ngā hua o te kupu hoatu, i oti i te kotahi, kotahi rau e toru tekau mā whā tau, tērā te nui o ngā kupu i tautohua mai. Engari, e iwa noa iho ērā kupu i whai kumuri hāngai. Ko te ira 24 paiheneti noa iho i whakahāngūtia taua kupu hoatu. Nā, me titiro tātou ki ngā mea e iwa. Ā, tuatahi, ka pēnei au i ngā niupepa haere au ki te wāhi rapu kupu, ka Ka patapato i te kupu homai me ngā hāngu 17. Homaia, homaingia, homaingia, ka puta mai pēnei nā. Ko te kupu tuatahi i puta mai, hoatu au. Ka whaka, Ooh! I mea tē ngā tīpuna, tērā hāngu. Whaiho ake ka kitea. Me te mea, te hia i puta mai i tēnei nā, titiro ki te tau i puta mai. Lima tekau mā rua taua takiwā i tēnei ao tonu āhua tērā whakatupuranga. Engari i roto i ērā atu tau karekau, karekau, me titiro tātou ki ēnei mea e rua. Mō te hoa atua, he ingoa tangata. Ko rere, ko paia hone. Kei te oro tumu taku whakaaro. Nā, puta mai tēnei me taku titipā. Hei ngō tangata. Me tēnei hoki, puta mai, ko te taha nui ka hoatuhia ki a Tāwhaki. Engari i taua wā, i tono te mōhene ki ngā kura Māori kia tuhia e ngā tamariki a rātou kōrero, kātahi ka tukua. Taku whakapae, Tēnei, nā ngā tamariki kē tēnei kōrero. Ka pai? Nā, anei anō ngā mea o te hoatu, me aua kūmuri hānui, kia kina mia nā, nā. Ki te kite koutou, kārekau he hānui, karekau, i roto i ngā niupepa Māori, karekau, i roto i taua iwa tekau tau, karekau. Nā, mō ngā hōtaka, ā, engari he tahi atu niupepa, ā, i puta mai, e rima i puta mai. Taero ake kia tirohia e tātau aua mea. Me tēnei te Aohau anō i puta mai, e rua ngā mea kua tāpiri atu te kūhuri hāngungia. Anei nā. Kei te kite koutou, He hari te hāngu, he tūnua kē. Ahakoa ko te ngā he hāngu ki ētahi kupu pērā i te kana. Engari i roto i tēnei, ēnei momo tauira kōrero, kāre, kāre te noho hāngu i te kupu. Heoi, kei te pae tonu o Hone me tana whakapae. Me ēnei, ā, hotungia, ā, titiro ki ngā tau. Koinā te mea nui i roto i taku e kōrero atu i runga ki a koutou. Te tīmatanga o tērā atu rautau, 58, me tēnei tau tata nei. Nā, he kōrero tāku, ā, hei whakautu pea i te, i te aha i pēratia Nā, ko ngā kūmuri whakamutunga mō te hoatu, ko te rea, ko te rina, ko te tia, ko te whina, ko te whio, he puta mai. Nā, titiro ki, anō ki ngā tau, kāore kau he mea i tērā atu rautau, engari ka eke mai ki te tau, tata ki te tau, ā, te rautau, tērā atu rautau, tīmata ki puta mai. Ko te hoatu ria, to hoatu tia, he titiro tato ki enei. Ko nga tau, rau tau iwi tekau, ki te koutou, te timutanga. Nga ko timati taku whakahanga, ko timati taku whakahanga. He aha e pērā, tae hoatu? Nō reira, koinā te kupu mō te kupu hoatu. Kupu homai. Ko ngā hua, 3,102 ngā tauira kupu i kite ana, engari, e rua anake i puta hāngu mai. Nō reira, ko te ira kore ono pae heneti hōrau Tērā ko aua kupu. Me ēnei nuē e pu. Titiro ano ki, ki nga tau. Kupu waiho. Na, kua tae mai ki tēnei kupu. 4800 i titiro atu e 281 o ēnei tauira kupu me te kūwiri hāngu tia puta mai. kotahi i te Paipera Tapu, me taku whakaaro, ā, i roto i a au i te karo, karekau ngā tīpuna i whakahāngu i te kupu homai me te kupu hoatu. Engari anō tēnei kupu, waiho, i pērā rātou, nō reira i huira ki te āta tiro tiro ki te tā, āta tatari marire, marire, i tēnei ao. Koina te mea o te paipera tau, te upoko 14, whitu 13, engari, kare kore mōhio kē koutou ki tēnei nei. Engari, koina te wā, nā me huri tātou ki te paipera tapu, me ngā ringa whakamāori, me te pātai, nā wai i whakamāori? Koina te mea i puta mai i kitea e au te Paipera Tapu. Kare te mohio no tehe tau whakamaoritia ai, kare ai ki te engari ko tetahi tangata pe ko Hobbs pe tetahi o nga tangata tuatahi

Ari te rorohi ka whakaae ki te hōhonu i tēnei kōrero. E hoa, e te ara, ko Peke tetahi o ngangara ki te rorohi. Na, i roto i ēnei, Titiro ano ki nga tau i timata te iwi, te mea tuatahi i te mutunga o tera atu rautau. Engari, titiro hoki koutou ki te wairua o te korero, koina te, koina te ahua tanga i a te titiro au, he aha i.

It's a tika ō ngā. Kōrero anō tēnā. He koha, he kōwhatu ka waihotia i roto i tētahi rōpū. Nā te waiho o te kōrero, ka waihotia tana hinu takawai i reira. Waihotia iho ka kaikaura noho ai, waihotia tonutia ingo iho hei ingoa, ka waihotia ia kia takoto ana. Nā, i ahau e whakaaro ana hea te tino waiho o te kōrero, Whakaaro au. He whakaaro o koutou? Pēhea ki a, ki o koutou whakaaro, ā, te wairua o ēnei momo kōrero? Hai te mea kei roto i katoa o. Kua ko tētahi mea ka kitea e au, ā, te nuinga o ēnā, ka waiho mō ake tonu atu? Tēnā. Tēnā.
Ka pai. Nā hea te wairua? Ki au nei he wairua whakahau. He wairua whakahau, wairua tohutohu, he wairua whakahau. Tēnā koe e te tūranga. Nā, he wairua i kitea i te mōhine, i ngā putanga katoa o te mōhine te, uh, Te Auhau, he wairua. Ka waihotia i tēnei motu i Mokoia, he aha rawa te take i waihotia ai e rātou? Waihotia atu mā ngā kūrere, kua waihotia hei tikanga, kua waihotia hei pepeha mā te ao katoa, pērā anō te wairua. Ā, ka waihotia e ia te 99 hipi, koinei ngā uri i waihotia ake e Tāne. Tērā anō ērā momo o te wairua o te kōrero. Tēnā pea he take kia waiho. he take rānei kia ngaro i ngā mahi i waihotia mai. Nā, ki ahau nei, katahi au ka huri ki te a, ki ngā āhua, he aha, he aha i tīmata te tangata ki te whakahāngu i ngā kupu homai homapoata. Ki ahau nei, Ko te, ko ētahi o ngā kaiwhakamāori me kī ngā kaitakatā. Kaitakatā he kupu i kite e au i roto i tētahi kōrero mō te etita, he kaitakatā. Nō reira he kaiwhakamāori, he Pākehā, te nuinga. Ko wai rā rātou, oh, ko Makere, ko Makere, taku herenga rengera. Tētahi atu āhua hei tāmi i te kōrero kia tika mai te kōrero a te tangata ko ngā ture pērā i te mea te ture puta mai taua tau ko te reo Ingarihi te reo kawe i ngā marautanga i roto i ngā kupu me ōna āhuatanga i puta mai i taua turi. Ērā atu ture, te pakanga o te ao tuatahi, tirohia au e ēhia tokohia i mate atu ai, Māori nei, ki tā wāhi, tokohia e hoki ora mai ērā momo kōrero, ā, nō reira i ngaro atu te reo, ahakoa he tangata i ngaro atu, i ngaro atu hoki tōna reo Māori tūturu. Pērā i tā Te Arawa i kōrero mai, ko ngā mate urutā, He mate kohi, he mate rewharewha, he mate kōwhai pea. Na kei toku rohe nei, te taone o Waipawa, te whenua i tu ra te marae o Te Pairu i nga wa o mua i mua i te pikitanga atu kia teitei ake kia kore e waipukehe ano. He tohu ma whakamau maumaharatanga mo te 18 tangata no Tainui. I mate atu rātou i tēnei tau. I tēnei tau i Waipawa. Ko te mate urutā te take. Pērā hoki i roto i taku whakapapa, tēnā pea i roto hoki i ō koutou whakapapa, te whānau o toku karaua, tokotoru o rātou i mate i a rātou e tamariki ana. Nō reira, koinei pea te tae atu take ka mate haere. te tōhungatanga o te reo, te mōhiotanga o te reo, ngā tauira tika o te reo. Tēnei anō, mōhio pai tātou ki te hekenga nui i ngā marae ki ngā tāone. Pērā hoki, ko ahau te tahi o o ērā i taku tau nōku e tamariki ana, whā, whā tau te pakeke, i noho mātou ko taku tuakana, tokorua nō iho mā, māu i tēnā wā. I roto i tau tahi puni, he puni wāhi puni i Waipukurau kia hangaia ai ngā ngā whare e te e te rōpū reipa Tawowa, Savage Mart. Nō reira, hangaia ai, ka hūnuku atu mātou ki te whare, engari i roto i taua treaty ko mātou anake te whānau Māori. Nā, tīmata tērā mō Oāhu. Mai i te kāinga, Māori anake. ngā tangata ki te ao o te Pākehā katoa o hoa noho tata. Na koina ki au nei te taha. Na kāti rā, tētahi atu, kite au tētahi atu rangahau, nā Mere Boyce, te whaea nā Mere Boyce i mahi, rangahau e i ia te reo i roto i te ao pāpāho mō te rua tau. 95 ki te 96. Anei tāna i kite ana. Ko nga kupu. Anei, titiro atu ki te rereketanga o nga hāngu. Hoatu hia, hoatu kia, hoatu na, hoatungia, hoatutia, i puta mai. He inu. Na, wewhara koutou. Pērā te to ōrau i mua rā, ā, kua piki ki to, ki te tekau mā iwa ōrau, e hāngu ana mō te kupu hoatu. Mō te kupu homai, pēnei te nui. Kua piki anō te, te ōrautanga, te hāngu.

Pēnei nā, i te whakarau me titiro pea ki nā wai i tuhi, nā koinei ngā mea i puta mai. Nā 126 i puta mai i ngā niupepa e ono i rangahaue e au, 149 i puta mai i ērā atu niupepa kāre i roto i taku kohinga rangahau. Nā i whakarau, nā wai i tui, nō reira i tikina atu ngā tuhinga nā te ringa Māori i tuhi. Kia kitea e tātou, anei, ā, me titiro ki te wā i tuhi a 43 nā te hae ana. Ka rere te mōhio nō hē ētahi o ēnei tāngata, engari ki te piki koutou, ā, tahi o ngā ingoa rongonui, taonui, Kitāwhiao, Ā, nīniwa ki te rangi, Oh, me tēnā pea kei te mōhio pea kōrero e tahi ki ētahi. Mōhio koutou ki ētahi. Nā, titiro ki te wairua o te kōrero. Taua wairua anō. He take kia waiho, he take kia waiho kia ora, he take anō pea waiho kia ngaro. Me ēnei nā. Koinā mā ngā mea, ngā kitenga ingoa, ākō, ko tēnei rau tau, Paraire to Moana, Rēweti Kōhere, he, ā, titimi kara ki runga rā, he rangi nō te kāhui āriki, nō reira, ā, nō, mēnā ka pānui haere koutou i te wairua, Me taku whakaaro, he aha i pērā e ai? I ngā maumahara au ki ētahi akoranga i ako nei au i roto i ngā kūru reo mō te kupu wareware. Nō reira, koinā hoki tētahi atu kupu kia kaua e hāngai. Engari, kia kite koutou i roto i ngā kōrero, taua kōrero e kore koutou e warewaretia, Pēnei i tēnei, i roto i a Mōwhiori, i roto i a Manu, ā, te pukapuka o Te Māhine, ko te mana, ko tā tēnei takoto rama he whakaatu i te whakaaro kia āta wareware mārire tētahi āhuatanga, tētahi tikanga, tētahi ake rānei kia ngaro rawa atu. Ā, kāhore mō tō mahi anō, kāhore hoki mō tō hoki mahi. Ki te tāwiri atu te tia, he mea āta wariwari tēnei ara, he hiahia nō te kaikōrero kia wariwari tōu mihi. Me tērā atu taha o te wairua kia kore e wariwaritia. E te Atua, wariwaritia ngā tau e whā tekau kua pāhure nei o toku oranga, mukua atu hoki i runga i tō atawhai. Kua wariwaritia ngā whakaaro kino, Ko māku e noi hoki atu ki muri i te maru mō atu. Ki taua wai rā. Anei anō, oh! Anei anō te tahi. Nō reira e Hōmā, e Hemi, ta whakatau, taku whakatau, Mō ngā kupu hōmai me hoatu, waihotia! Me kaua e whakahāngi. Mō te kupu waiho, ina whāia tā ngā tīpuna i mahi ai, i whakatauira mai ai, kia waiho te taiāhua kia ora tonu, Kia waiho rānei kia mate atu. Ka taea, ui e, taengi e. Kia ora tātou.